An ech begréissen iech häerzlech hei zu enger neier Episod vun Pokémon Go meets Pokémon Trading Card Game. Dës Kéier als Thema dann, wei wéi ech alleguertem eng 4 Stäre Pokémon. Wat si 4 Stäre Pokémon? Dat si Pokémon déi op 100 Prozent sinn, sinn da 15 Angrëff, 15 Verteidegung a 15 KP. An wat mer dann haut opmaachen, ech muss mol eng Kéier e bëssen hei Kraaft. Voilà dat kënnt eng schéck Këscht. Hei kritt der et. Ech kréien se mol net ganz drop. Dat sinn alleguer, dat ass sou en Display erëm. Dat Ganzt nennt sech am Endeffekt ee Pokéball Tin Display. Geet ëm déi 75 Euro. Dir gesitt, mir hunn zweemol de normale Pokéball, zweemol e Superball an eeben och zwee Hyperbäll. Ech setzen awer mol un d'Säit an dann huele mer mol Einfach hei so dat wat mer gesitt fir kënne mer dee sou stellen? Wahrscheinlech erëm net. Kënne mer do eben dann eng Kéier sou bei nee stellen. An voilà. An där Zäit gesitt der eben erëm hei dëser Hand wou dann dee ganze Spaass iech presentéiert gëtt mat menge 4 Stären. Elo hunn ech iwwer d'Joere lech Biller zur Verfal 2016 hunn ech der genuch ugesammelt. Dofir maache ech just grad elo nach sou eng Foto. Fir de Bell. Léi mei lass, mir maan der haut 6 op, mir spillen nach mat de Bell. E alt normale Mënsch keeft der sech ëmmer just ee sou Pokéball, an de Cat mécht jo rem, deen hält da rem sou ganzen Display. Wollt dat emol eng Kéier Experiment téieren och, an dir gesitt jo dann hei den éischte Pokéball deen mer op maan. Wéi gesot dee ganzen Display geet ëm 75 Euro. Ech hoffen just dat ech en opkréien, dat schéngt awer hei normalerweis ze klappen. Da misste vum Gefill hier hoffentlech emol zwee bis dräi Boosteren dra sinn, net Doosteren. Dat gefält mir net esou esou zimmlech gutt. An et gëtt mer och d'Qualitéit vun der Bal wäit iwwert de Popp uschwätzen, well déi ass zimmlech, Dir gesitt et och vläicht schonn, dat skandaléis och scho rëm hei, de Plastik ass drop ofgemoolt. Fir vill Kritik hu se krut, mä awer kucke mer emol esou d'Bal och dran opzekréien. Voilà, mir gesinn et hei, et si souguer. 3 Päck dran. Cool Stickeren, déi mer da kënne sammele fir iech dann erëm hei Coder natierlech selbstverständlech, well der kënnt net genuch dovunner kréien. An da leeë mer hei, jo dir gesitt och einfach déi Päckqualitéit schonn, zimlech dran geknëjelt. Ech hoffen einfach haut, dat mer vläit net all ze gutt dat Ganzt zéien. Ech waren och vläit op Luucht effektiv, an da gesitt der mol och einfach qualitéitméisseg, dat ass wierklech eng Katastroph. Fir esou e gudde Ball ze hunn ass schued. An ech leeën einfach mol de Ball schéin dobäi an dann géif ech soen, leeë mer direkt lass a mir kucken och einfach mol wéi d'Kaarten ausgesinn am Endeffekt. Ee sou Tandos nennen dat ass dat mam Go, déi 4 Stären op dem Mond. Kucke mol wéi d'Qualitéit ass, dat schéngt awer denken ech ok ze sinn. Nach eng Kéier fir iech d'Coder. Sinn sports an der lee mei lass mam Code och fir iech deen ech da sou do leie loossen maer nach d'Hirsch mat dem aale Kaartentrick nach an da geet d'Heil Latz mat de Pokémon Kaart wéi gesot Hondos d'Leit collecten se gären ech hunn se alt ëmmer wann ech se kréien huelen ech se kontrolléieren ob ech scho keng honnerter fortschéissen natierlech an hei hu mer dann en Ditto rëm an nach e Bisaflor also Ditto rëm gezunn awer Ditto loosst sech Souzesoen dran am Sënn vun ech maachen just eng Kéier vläit dat doten. Ok, sou hallo dito, wann ech d'Iddi kréien. Mä ech kréien d'grad net hin. Da loosse mer d'Kaart zou, si fir engem esou ze schenken, wann ech mol ee Gabel hunn. Sou mat 3 Päck kann awer rechnen, fir esou ganzen Display hei ass et zimlech rentabel. Mee wéi gesot, wann der déi Pokébäll do wär sënnvoll wëllt sammelen, do musst der wierklech dann dat aner iwwerleeën. Fänke mat enger Vista un. Äh, 4 Stäre wéi gesot. Ähm, ass och fir vill Leit een, ähm, eng Sucht fir alles op 100 Prozent ze kréien. Ech hun och si fro mat A Moncher an alles. Mä Metal VMAX mal eng Kéier erëm opgezunn hei. Hu mer awer scho leider Gottes. Mir kucke bësse sou wat mer alles hei iwwregens zéien. Fänke mir emol och hei chronologesch un mat Pokéball oder ginn et mat Hyperbäll. Et sinn nach am Fong déi dräi eenzesch Pokébäll, déi et am Spill ginn. D'Geolix, jo de Meisterball haten se mëttlerweil am Spill fonnt vu Pokémon Go. A voilà, Dir kënnt mir jo eng Kéier soen, wat fir Iech sou handos, ob dat fir Iech wäert ass. Et ginn ëmmer och Videoen. wou dann d'Leit och presentéiert kritt. Et mécht keng Differenz, ob s elo en Noncher, en Haunter oder en Nuller hues, wann s de och mat de Kolleegen an de Raids, an de Raids spills. Wat eben wichteg ass, ass et am PvP, mee et ass och souguer de Contraire, am Sënn vun, ja ok, et ass gutt, ee Pokéball a mir kréien zweemol déi nämmlecht Kaart. Also scho krass Puls a fir 3 Päck fir den éischte Pokéball hei, deen hei. wéi gesot huet och cool Mocken. Ähm, sou wichteg ass dat ganz net, wann ee wierklech competitiv ähm, spillen. War noch nix Ball hei op. Da gesinn och schon einfach d'Qualitéit ass eng Katastroph. Well de Plastik natierlech am Geschäft wat binneg wéi soll de Plastik so sinn. Dat man einfach gesäit Papierfall kommt man net opgemaach ginn. An dat et awer da so Qualitéit méi statt wie drop schleest soen an dummer dat recht. Hei futti mëscht ass scho bëssen dremst schued. Guckt mer hei emol als Rest an och hei d'Stickere gesitt der, et missten zweemol déi nämmlecht sinn. Also wien nach Stickere wëll hunn, wéi se schéi gi op d'Stier wëll pëschen, kann dat roueg maachen. Wat e mat deene Pokébäll do ka maachen, ginn ech hei natierlech d'Éischt Coder, loosse se kuerz hei, datt der kënnt e Screenshot huelen. Voilà, wat ee mat deene Këschte ka maachen, mat deene Pokébäll, kanns vläit fir Geschenker de Leit eppes dra maachen, eng schéi Kaart oder esou. Mee alles an allem wäert ech net vill domadder ufänken, well et gi vill méi qualitativ Pokébäll, déi ee sech ka kafen. Et gëtt e Pai elektresch an dësem Zweete Pokéball an ech gesinn och einfach esou d'Qualitéit vun de Kaarten, ech weess net ob Dir dat gesitt, do si fatzeg Strécher dran. Also et ass gutt dat mer vum Enn vum Projet mëttlerweil ukomm sinn an do net méi esou allze vill eis Suerge musse maache wat d'Qualitéit ugeet. Despotam Reverse an eng Kéier Melmetal als Holokaart. Alles an allem gesi mer haut jo dann erëm Zesummerechnen si mer jo scho bei dem Wert. Faktesch 18 Punkte si mer och nach eng Kéier. A voilà, an där Zäit gesitt een hei riets a Hand kuerz a knackeg meng Honnerter. Da gesitt och bësse sou, wann der bëssen oppasst, wat d'Zäit ugeet. Sou oft kriss de och keen Honnert, en Honnerter net. Natierlech mat de Weights ass d'Chance méi grouss, well do ass eeben de Minimum ass ëmmer 10, 10 an 10. Mir hunn ëmmer gesot, an der aler Clique hei am Duerf, rëm en Ditto, An der Galoppsituat, also Titus, Seymour a Moss, gëtt statt ëmmer Weber gesinn. Dat ass ëmmer en Eric genannt ginn. Fir d'lescht Mol ass e Preutzen deen am TL, nee, en Eric war einfach, dat war och e Spiller, deen et Eric heescht. An deen huet sech net opgereegt, wann de Schlechtsten aus engem Wei krut huet mat 10, 10 an 10 Pi gesot. Kéim zum Parkhaus schonn net op. Dat war ëmmer owes vun den Eric krut war dat sou Meme op dat deen och alt gesammelt huet well ass och d'Warscheinlechkeet aus engem Raid een mat 10 10 an 10 Werter ze kréien ass jo och net ëmmer garantéiert nächst Kéier auf einen Fight Mick na wei dat déi hei hei de Pokéball no net allzevill eragejummt huet Kucke mer wat mer do hei zéien Awer alles an allem et ass cool fir ze collecten nach wéi gesot och cool wéi heen Katschai mat dem Fritz mat der mat der Kaap. Summer is coming, also mir hu mëttlerweil Fréijoer, et gëtt e bësse besser Wieder. Da gi mer elo hei eis nächst zwee Balls hei sichen, mat deene mer spille kënnen. Super Bäll, also mir schaffen do eis chronologesch op. Wéi gesot, wann dir och Honnerter hutt oder net, dat ass keng Schan, ech wollt ee vläicht hei presentéieren. Einfach fir och eng Kéier Thema ze wëllen, well et gi vill Leit déi Honnerter joen. Wéi kann dann och Honnerter kréien? Dat ass einfach am Sënn vun der Quest, vun de Quest, de Feldforschungen, well och do einfach erhéicht IV-Punkte garantéiert sinn. Wéi gesot, och mat der Keng Hütt, dat ass kee Problem ze bréngen. Ech fade kommt net all ze vill. Well et einfach esou präzis spillt keen am Land wat Portmonni wëll mat et soen. An och an der Alertsrei gesäis de Geschäfte dann einfach déi Qualitéit vun den Bäll. Wierklech schued an ech fäerten och ganz dat du kriss net mat enger Fett Mapp Waasser of. Maache mer hei natierlech de super Ball erëm op. Leeë mer deen och scho erëm hei op d'Säit. Erëm hei d'Stickeren, och erëm déi nämmlecht, dat heescht do Mech genuch Shigin an Arctos fir iech dann erem hei eng Kéier oder ganz schnell dat der se och serieux kënnt liesen. Kucken eng Kéier op d'Säit 2 einzeln weg an da geet et hei virun mam Spaass. Mä mer den nächste Tag op gi mer scho bal an der Halschent hei vun deenen a wéi gesot ech wollt dat hei eng Kéier och probéieren wéi gesot wéi gesot wéi gesot deem Zell a wësse Bescheed wollt dat hei eng Kéier probéieren an ech weess awer an Zukunft ech loosse d'Fangere vu sinn dee Belt hin. Bis elo dann ni kaaf, bis elo mech ni dofir beweegt gehat, mee hei wollt ech et eng Kéier kucken, well einfach hei mécht och Sënn, hunn eng eng Situatioun, all déi Bäll déi s de am Spill hues, charmant am Reverse an eng Kéier d'Konkelt oder wéi dann awer hei gezunn, all déi s de am Spill hues, déi dräi Bäll hues de och hei eng Kéier, dat ass e bëssen och zu Keno-méisseg ofgedeckt, soen ech emol einfach. Sou dat mer dann awer eng Kéier dat konnten nach deene hei duerch vun alle véier Stären. Ass och de Witz. Kënnen och einfach der flüchten, och an engem Raid. Zum Beispill puer legendär huet der jo gesinn, déi ech als Honnerter hunn. Net all ze vill. Dat ass am Fong ëmmer den Haapt. Sou traureg dat net all ze vill sinn, dat ass am Fong ëmmer den Haaptbut, dat een och d'legendärer als Honnerter kritt. äh, wou d'Leit och wierklech dofir hatten an hanten. Ech hunn vläit een oder zwee ech lo hei presentéiert. E Schandel, wéi dat nennt, hunn ech lo leider Gottes net. An de Coureuil hu mer deen och eng Kéier embezunn. Ähm, mee dass einfach Gottes, äh, dass och mat vill Suen investéieren quasi äh, verbonnen, wann een och Honnerter, kann och Honnerter ausbreeden, och mam Brüten, kann ech ech nach als Tipp ebe ginn, dat een do och kann bësse méi Chance hu fir en perfekten IV ze kréien, mee dat ganzt IV-Gedöns ass jo Gott sei Dank, géif ech soen, e bësse manner ginn duerch déi divers Bots, déi elo vläicht fir Pokémon Go net all ze gutt sinn, net all ze vill Scharnéiere hei nach, net all ze vill genotzt goufen, mee eben och fir de competitive Beräich am Gen 9 oder am Gen 8. Ech hunn och Gen 8 méi gespillt wéi Gen 9, do komm ech einfach fir d'Recken net dozou. Do huet een eben dann nach konnten. Ähm, dat ganzt machen so he kre den Ball net op. An dann halt de Plastik den Plastik also den Plastik hue sech ke fallen mehr. Äh, heieren wat Qualitéit einfach in den Ball Fëlech kréine Plastik net gut op. Et ass die eng Geschicht medianer Geschicht si mal heieren am Wäissen. Do gesi mat hir schon et ass einfach um Packeber drop geschweest op Säit fir Plastik den opläit op Säit leen den nächsten déi ech die nächst drei Pack an noch heieren wie gesot do gesi der et ëmmer dat nämmlecht ëmmer um Namm stickeren. Ech ganz schi gär méi heise Koder em fir eng Keier Déi ech da lo erëm op d'Säit leeën, nämlech elo. Da konnt de Screenshot maachen an da maache mer erëm eis 3 Päcker op. Mee dat do deet mer einfach wéi, wéi s de gesäis, wéi d'Qualitéit vun de Päck ass. Zu dat d'Kaarten souzesoen eis nach Plastik, dee mer verluer hunn, well d'Kaarten esou quasi eis gelidden hunn. Ech fannen keng all ze gutt Geschicht an ech hunn elo eng Kéier fir de Projet gemeet a wann nach eng Kéier an engem Projet sollt virkommen, Gadget wahrscheinlech skip. Ech hoffen dir gëtt all zevill traureg wärend dem Meme mat der Pokémon-Kaartlech hei ze bréngen. An awer fannen ech et eben net gutt waats de gemeet hues. D'Deckbox huet mer definitiv besser gefall, erëm e puer hei vum Dragora. Dat ass bësse méi logesch opgebaut, huet een och Pokébäll gesinn déi eben esou Flitz hunn fir dann. gewësse Kaachen oder gewësse Päck dran ze maachen. Dofir gesi mer déi Gragotte elo eng Tëscht opgemaach hunn, déi lescht Cybelle hei, wou mer do d'Kaarten opgemeet hunn. Do war besser eng Idee hannendrun, nämlech d'Kaarte waren an der Këscht ronderëm de Ball an hei ginn einfach d'Kaarte dragekloppt, zack. Voilà, hunn ech et ganz gutt hikritt. Elo kann een hei beim Hyperball, elo leeft dat och besser. Mee och hei gesi mer och den Hyperball qualitéitméisseg, eh, ass scho bal trug. Fir dat do engem ze verkafen. 407 Euro déi ganz Geschicht, wéi gesot. Loosst d'Fanger an der Fu. Okay, lo ha mir eng Kéier Mewtwo. Dat fand ech da witzeg. Dann hu mer deen och mol eng Kéier gezunn. Net als Kaart. Hei sinn der Code Coder fir iech. Vläit och de Fanger wegschuelen. Wär keng all ze domm. Wéi gesot, wann eng Kéier och vläit Packs sollten dobäi. Ups, ech hunn hei vergiess d'Pack opzemaachen fir dorënner. Mä mer maache mer elo alleguer mam Neen. An hei sinn mer nach beim Superball. Dee leschten drop gewiescht. Warte mol awer am Schnellverfahren fir iech. Hun dat déi lescht Zäit oft dat ech esou vill opmaachen dat ech einfach verpennen wat dann och opgemaach gëtt. Maan et elo eng Kéier esou, d'Kaart kritt wou lech grad keng Platz sou fir deen do Pak. Sou also och dir mierkt ech ginn hei net méi vill drop an. Well ech se och alleguer hunn. Dee Barack dës gëtt keen Ditto an eng Kéier en Arctos. An jo, déi aner Képp lacken, well d'Boss lo 7 Auer mech op mei ophuelen an d'Lacken vun der Hirsch hei vis-à-vis hat dann och mol eng Kéier am Stream, am Video herno vläit ganz fies, ech weess et net, och mei Kéier eben do drop opgepasst, dee wëll ech bësse Timestroggles hat. Deen hei Part ass virum Weekend erop geload ginn, wou de Video och raus kënnt, zimlech rezent also, ech hu dat hei den 30 Mee opgeholl, ech mengen de 4. oder 5. Mee.

Vu dat mer hei wierklech och um Punkt ukomm sinn, fir nach nei Kaarten ze zéien, ass bal eng Gesat vun der Méiglechkeet. Ech soen Iech éierlech, mir hunn zwar nach zwou Folgen, wou mer zesumme wäerten hei erliewen. D'nächst Folg ass den Eric mat dobäi, mat mir. Dat ass eng ganz schéi Folg, déi kann ech Iech nëmme recommandéieren. Kuckt Iech se un. An dann déi Kéier drop ass dann eng Kéier meng Wenegkeet hei, Charizard am Reverse an eng Kéier nach Snorlax, déi dann déi lescht Paart hei ophält. Dat mer dann do och schwéin awer sécher hei un d'Fliege komm sinn. De ganze Projet ass jo Enn Januar, respektiv Ufanks Februar ugefaangen. Mir hu elo 4 Méint hei duerchgezunn. Ech gi e bëssen op d'Säit, fir datt d'Leit de Code kënne liesen, fir datt mer awer geschwënn, well mer, de Problem ass einfach mat deem Set, et huet 78 Kaarte just, 10 dovunner kanns de quasi ni zéien an da kann een dat nämmlecht. Mä immerhin, ech hunn et duerchgezunn. Hunn och e bësse Léier gëtt, vläit gi fir déi nächst Projeten Barbie Glammiverse an eng Kéier en Lavados. Et war einfach d'ideal Méiglechkeet, fir eng Kéier esou déi zwee Projeten laanschteneen hei opzezéien. Esou, féiert lescht Pak dann an da kënnt de leschte Hyperball hei zum Virschäin. Ech si wierklech gespaant, wéini mol aner Pokébäll A Pokémon Go erauskomm, well si jo eppes si Meisterball scho fonnt als als League. An de Code als gi ëmmer esou d'Leit déi dat dann hacken souzesoen a kucke wat ass mam neien Update wat fir Coder si erakomm. Zoroark Omniverse an eng Kéier den Articuno nees. Vun dohier kann ee wierklech gespaant sinn, wéini dat eng Kéier kënnt. Pokémon Go ass jo och e Spill, ëmmer erëm probéieren se awer weekly Updates ze bréngen, a wann et nëmme kleng Events sinn. Mee et ass e Spill, wat menger Meenung no net langweileg gëtt. Ech muss nach e puer kuerz op d'Säit huelen, fir de Plastik hei erof ze kréien.

Äh, wa kee sech mellt, kann et awer gutt sinn, datt ech och eng duebel, duebel Zeen eng Kéier ewechgeheien. Déi dräi lescht Päck dann hei, Nummer 18 Päck haut gesinn. Ähm, zweemol eng VMAX-Kaart hei, déi nämmlecht gezunn. An dat am Plus aus dem éischte Pokéball. Dat heescht, déi méi clever wéi ech, maachen eis einfach ee Pokéball. Ech hunn iwwregens och eppes vergiess, fir iech, deet mer leed, de Video just dowéinst kucken. Déi lescht Coder da fir haut. Fir ingame fir ech voilà, wann lift se den dann an dann guck mal heute spaß dann äh, enke auf in den kampf he ze go bleibt maps gutes zeien die 100 so am deckel und hier net an de karten wobei du kind hat man enger zingerkarte am grading vergleich wieder kennt meng attitude zum grading youtube via noch gezun äh, wenn stumlo eng wie kader dann es schade viel vom grading Äh, well et souvill Grading Firme ginn an si och han schon Experimenter gemacht an eng Kaart bei nämlecht Firme geschéckt a fir verschiedene Wäertungen vu plus si beschiedege jo dann och deemno wéi ech ma just eng Kei bëssen ze summe si beschiedegen deemno wéi och dann vläit d'Kaart beim Grade schon erëm dat dat ganz einfach kee Wäert huet bei diverse Kaart wéi Blue hat mech vläit gënn dee 50.000 500.000 Euro oder so kascht, kann ich nach novollzéien, wann een do eng 10 wëll hunn. Hie muss doch déi Kaart fir de Präis mal lass ginn. Mein Kevin se hei also. Reber ak Ambiveuse hu mer der genuch krut an mir hunn doch gesinn, et muss net ëmmer een Titel sinn. Sou, leschte Pak fir haut. Dann si mer gebeicht a kann ech d'Pokébäll hei erëm wechraumen, souzesoen. Mol nach, wat mer hei op et nach eng Kéier elektresch hei zum Schluss gëtt. An alles an allem denken ech awer et ass e coole Projet gewiescht. Also d'nächst Kéier den Eric mat dobäi an dann déi lescht Kéier gesin der mech nach eng Kéier eenzel. Pikachu am Reverse, oh Pikachu ja dat ass mol e coolen Ofschloss. Mee generell muss ech soen wann een hei kuckt den den Tin Display ass eidel. Wat hei läit. 75 Euro giff ech mol da mol behaapten, wuertwiertlech an de Sand gesat. Mir si vläit mat plus 10 maximal hei erauskomm an extrem vill Holo-Kaarten hei gezunn. Mee bon, de Projet ass fir iech am Fong gemeet, duerch déi hei Kaarten, duerch d'Kaart, duerch d'Ingame-Coder, déi déi heiten ech ëmmer elo gewisen hunn. Dat war et fir dës Kéier. Ech soen iech Merci fir d'Nokucken an den nächste Freiden. Onbedéngt era kucken, dann ass en Battle hei um Programm. Den Eric géint mech. Wäert ech erëm verléieren wéi usual, wéi ëmmer, dat gesi mer dann déi nächst Kéier. Allez, maacht gutt an ciao ciao.